Wel, lle mae Cai? Um, Chi moyn bod mas o nos neu be?

Mae di mynd i'r tŷ bach. Ah, reit. Wel, 'na ni de. Tra dlawr.

So gynna raffl fory sy dros y iard i gyd, ia? Da i'm byd os na nei di. Deal. Dos nôl ta. Rwan! Sir! Lle mae Mister Parry? Beth ddigwyddodd i Nogo cyn dod i fewn, Beca? Sori, syr, ond does 'na'm amser bob tro. Mae Mister Parry ar gwrs. Yr un diwrnod â Miss Edwards? Pwy sy'n charge ta? Fi! Pam? Mae 'na rhiant yn Dderbynfa isio siarad am rhywbeth efo traffig bora. Reit, iawn, yym byddai nôl nawr. Dwi'm yn meddwl dylech chi adael nhw'n y stafell na ben eu hunan, syr. Ola, ffrindia! Uno pizza si? Eidaleg di pizza'r lemon. Ia, a? O' chdi siarad Ffrench? O'dd o'n siarad Sbeineg. Ti be? Be' haru chdi? O'dd Mister Roberts am roi row massive i ni. Oedd? Nath gwawr deu' bo' chdi'n toilet. Mi nath 'i do. Mond achos o'n i isio mynd o 'ma. Diolch. Be' am fi? Ie, wel gei di sleis de. Os ti'n deud na chdi nath run yr ym. Eh! Dim fi nath. Naci? Naci. O, felly chi ci gwahanol sy di deud bo' i'n mynd i gig heno then ia? A odda chdi isio yfad cyn mynd i'r gig, doeddat? Yn union, sŵn bach. Pa gig? Wel, wbath drum, bass, electronic, nts, nts, nts. Wel rwbath fel 'na ti licio fi Kiki? Naci. O! Be' 'ta Kiki? Plîs, rhanna efo'r grŵp. Pwy o' chdi'n mynd i weld? Ia Lleucu, pwy? Wel deuda i os tisio. Meiddia! Ma' 'na rywbeth amdanat ti. Elin Fflur? No wê! Ti'n licio Elin Fflur? Ella. Elin Fflur? Ia, iawn. A be? Gennych chi broblem efo 'na? Na, 'm o gwbwl. Yy wel, diolch i un ohonoch chi, ella, nai fethu'r bws ŵan, 'c'os bo' fi fa' 'ma. So naci, dim fi nath, iawn?

Wyt ti'n da 'ma. Chdi a blincin ffair chdi, o gynnon ni gyd blanio heno sdi. Wel am groeso. Fel cadeirydd etholedig y cyngor ysgol, mond chdi nath drio. Mae gen y cyfrifoldebau tuag at yr ysgol. O, mae eisiau mynedd fo hon, ia. Dwi'n gwybod bod rhai onoch chi 'di dewis y trywydd anghywir heddiw, ond mae 'na dal amser i wneud dewisiadau da. Jyst deutha be ti isio, ia. Mae angen ffotograffi ddarnau ar gyfer y ffair, a dwi 'di clywed bod cau un yn dda. A? Pam ddylia fi? Achos bo chdi 'di ordro pizza i'r stafell gosb, ac os ddeudaidd Mister Roberts, mi fyddech chi yma drw nos. Diolch o galon, Cai. Na roi enw chdi lawr rwan, ia? Dwi'n uh, eitha licio Elin Fflur fyd, sti. A fi. Wel, gynnau tocyn sbar os da ni oma mewn pryd.

Mae gen i bach o sychad. A chdi ddi? Na, Twm, paid! Mae Mister Roberts yn mynd i garu hyn. Reit, wel, gan bod yfed o dan oedran yn gymryd o jôc i chi blwyddyn di-ddeg, gewch chi wylio'r fideo 'ma i ddysgu'ch hunan yn iawn am y peryglon.